כ'דענק כ'האב געזען סטארס א בלעקט אוט פאר דעט דעט טווענטי טערטי סעקאנדס כ'האב נישט געוואוסט ווי איך בין און כ'האב געהערט שרייען. וואטס די מעין ריזען א טורם מעמבער ווערט בענד אוט און עספעשעלי דא אין לאנדאן? איז איט די ריזען ווייל אין לאנדאן האט מען נישט קיין סיירינס און קיין לייטס און מען פילט נישט קיין דארף קאל רעקאגנייז מען פארט אויפן גאס? דייעט איז נישט נישט עסן, ס'איז עסן העלטי. מיט א ציגרעט יוזשעלי גייסטו ארויס אינדרויסן, אויך ווען דו זיצט א גאנצן טאג אין די קאר. סאו וואס געשעהט איז.
יואל, איך גיי נישט! דא בין איך רוב, דא זענט איר אויפן ערד.
ברוכים הבאים צו נאך א עפיזאד פון פשט פשט פאדקעסט.

סאו וועלקאם יואלי, טענק יו פאר ביאינג העיר. עז ווי סעד, מקדים, מ'גייט עס דיסקאסן אביסל, אבער כ'מיין מ'דארף אנהייבן אביסל פון די אנהייב, די בעקראונד, ווי דו האסט אנגעהויבן, פון ווי קומסטו, וואס טוסטו, לעטס סטארט דער. מיין נעם?
נאמען, יא.
סאו יו נאו מיי נעם.
יואלי. ליפשיץ. ליפשיץ.
אקעי, געלערנט אין באבוב חדר, נאכדעם בין איך אריין אין מסופתא ישיבה, און פון דארט בין איך אריין.

מיט פראפער טרעינינג, פערסאנעל טרעינער.
סאו סאו ווי האסטו וואס די מחליט געווען גייסט אריין און ווי האט זיך עס אנגעהויבן? סאו וויאזוי איך האב עס אנגעפאנגען איז, ס'איז נישט אזוי ווי איך האב אנגעפאנגען דאס אלס א פרנסה איך גיי דאס טון, איט סטארטעד וועי ביפאר. איך בין געווען א בחור אין ישיבה, איך געדענק איך האב געלערנט אין ישיבה געטאן א מספתא, איין נאכמיטאג בין איך אהיים געקומען, און ס'איז געווען נאכמיטאג און איך בין אראפגעגאנגען ליבון ראוד קארנער, רעיווענסדעיל איז אקעגן קומען א גוי מיט א ריזיגן קלאב אזא שטעקן און איי רימעמבער איי פראוז איך האב אנגעקוקט האב איך נישט געוואלט אנקוקן איך קום אזא קוק ארויף עס איז אויב צוויי קעפ העכער ווי מיך און ער האט אנגעפאנגען אין די ענגלישע איך בין א איד יו דזשו די פיינע דזשו ווי מען זאגט און. ביפאר איי ניו איט הי סלעשד מי אקראס מיי פעיס. בראוק מיי דזשאו. פרעקטשערד מיי דזשאו. כ'דענק כ'האב געזען סטראז, איי בלעקד אוט פאר דעט טווענטי טערטי סעקאנדס כ'האב נישט געוואוסט ווי איך בין און כ'האב געהערט שרייען. מיך אנגעשריגן. איך קוק אזוי ארויף, די ערשטע זאך וואס איך טו, יו אדרענעלין קיקס אין, איז איי סטארטעד ראנינג אוועי. ווי בין איך אים אנטלאפן? ארויף ליבן ראוד. הי רען אפטער מי. ער האט מיך נאכגעלאפן מיט זיין שטעקן ענד הי היט מי אן מיי רייט שאלדער.

ווי איז ער? זוך אים ליב אן, קארנער העווענסדעיל עוו. ער רייזט אראפ דארט, ער פארט ארום צוויי מאל, ער זעהט אים נישט. ער האט אים געוואלט כאפן, איך זאג דיר נאך א מזל, הי וואלדאוו גאן דאון פאר מורדער, הי וואלדאוו, ער האט אים, ער האט אים ארלעדיגט. איי קעים האום, פליס קעים, יו נאו מיין טאטע זצל איז א מעמבער דעמאלטס, איך וואטעווער, איך בין אריין אין שפיטאל, איי ווענט טרו דיס קיינד אוו הילינג פראסעס אוו ריקאווערי, די מענטל חלק דערפון, איך האב נישט געקענט ארויסגיין אין גאס, איך בין געבליבן אינדערהיים, ווען איך זאג בלייב אינדערהיים, איך האב נישט געקענט גיין קיין ערגעץ נישט, וואו איך בין געגאנגען, קאסעוועס, קאסעוועס, ווי איך בין געגאנגען, איך האב גענומען מיין יונגערע שוועסטער מיט מיך, ווי אלט איז זי געווען דעמאלטס? עלף, גיין צו די גראסערי, איך בין געגאנגען מיט זי, ווי איך בין געגאנגען, איך האב מיך אזוי, איך האב געדארפט, איך האב מורא געהאט צו גיין אין גאס, נאו, עט די טיים, וואס טערעפי, ווען, גיי צו איינער, ס'נישט געווען, גיי צוריק אין ישיבה אריין, לאמיך אפ, געט אן, געט אן וויט לייף. מיין טאטע האט געוואלט מאכן געלט דערפון, איז דא אזאך קרימינעל אינדזשוריס באורד ווי מען קען מאכן געלט ווען דו ווערסט גערעטעקט, סאו יו סטארטעד עפלייאינג, און א חלק פון די פראסעס איז דו דארפסט לעטערס פון די דאקטערס, דו גייסט צו סעקייעטריסטס, און א חלק פון די דעיס איז געווען גיי צו א סעקייעטריסט, און איך האב עס אנגענומען זייער ערנסט, איך בין אנגעקומען דארט, איך האב אנגעפאנגען זאגן אטעם אריין אטעם ארויס, וכו', וואס ווילסטו, און נאך צוויי דריי סעשאנס זאגט ער מיך דזשאו, דערס וואן טינג. סטארט אן עקסערסייז, בילד דיין קאנפידענס, און טעיק אן סעלף דיפענס. איך האב געלערנט אין מספתא, גיי פאנג אן ווי וואס ווען, וואס דזשים ווען דזשים, ווי גיי איך אנפאנגען? איך בין ארויפגעגאנגען צו וואלגרין, ארגעס, דעמאלטס נאך געווען אינדעקס, געדענקסט אינדעקס? קען זיין.
פאריאר טיימס.
איך בין אריינגעגאנגען אין די קעטעלאג, ווי קען איך זוכן, אה, מ'גייט זען פוש אפס. ניין, פיין געגאנגען. פול אבער געגאנגען די לאפט, כ'האב עס ארויף געלייגט. גיי פאנג אן איינס, יעדן טאג נאך איינס. נאך איינס צוגענומען, נאך איינס, איט סטארטעד דיוועלאפינג. און דאס האב איך אנגעפאנגען מאכן ביי מיך אינדערהיים. איך האב גענומען די דאמבעל, יענע דאמבעלס, אריינגעגעבן מיין גאנצע לאפט, ווי אין מיין טאטע אינדערהיים איז געווארן א גאנצע מיני דזשים. יעדע נאכמיטאג, געלערנט אין ישיבה, אהיימגעקומען, איך האלט שוין ביי צוואנציג, איך האלט שוין ביי פינף און צוואנציג פול אפס. וואס געווען פשוט אז דו זאלסט קענען זאגן אז עס איז נעקסט אין מיין מיינד האב איך געדארפט איי העוו טו, און נישט נאר דאס, כ'בין געגאנגען אין גאס נאכדעם, א גוי האט מיך אנגעקוקט מער ווי א האלבע סעקונדע, איך האב מיך געגעבן א דריי אויס, איך האב מיך אזוי אנטלאפן, ער קוקט מיך אן, אונטער א בוים, ער וויל מיך, איך ווייס נישט, וואס האט ער מיך צוקנאקט, ער האט מיך צוקנאקט ווייל איך בין א איד, סאו וואס האב איך געטון, מיין ברודער דעמאלטס געלערנט אין געיטסהעד, באליידיגט היגערס. מעיס? האב איך געהאט אויף מיך, איך האב געהאט א פליק נייף, א סיקס אינטש פליק נייף, איך בין געווען וועפענייזד אלל אווער, איך האב געציטערט וואס איז נצח, איך בין געווען אויבן אין לופט, איך געדענקט איין נאכט, איך האב געציטערט אין מיין מיינד אז דער גוי קומט מיך אקעגן, גיי איך נעמען די מעיס און איך גיי אים שפריצן, וואס איז טאמער ס'ווערט פארהאנקערט? וואס איז טאמער ס'ארבעט נישט? האלד אן, איך דארף עס טעסטן. איז איט אין, בין איך געגאנגען, צצט, און איך האב עס אריין געשפריצט, א דריי פערטל שעה אונטער די וואסער, איך האב גענומען מילך, די גאנצע זאכן, איי העד טו עקספיריענס די פעין, צו וויסן אז ס'ארבעט טאקע.
וואס דער גוי גייט עקספיריענסן ווען איך גיי ווערן נאכאמאל צוקלאפט, ביקאוז אין מיין מיינד איך גיי, ס'גייט געשען נאכאמאל. אזוי האט זיך עס אנגעפאנגען, איט סטארטעד קאמינג, יו נאו, איך האב געלערנט אין מספטו פֿינף יאר, נאכדעם בין איך אריין צו מיר, געפארן קיין ארץ ישראל, און דארט האב איך געטראפן מיי עסקעיפ, גוט געלערנט דורכ'ן טאג. ווען איך זאג גוט געלערנט האב איך מוסיף די זינגען אנדער פרעשור, האסט דו נישט גוט געלערנט. יא, ווייל דארט מוז מען לערנען. דארט האב איך גוט געלערנט, רבוש ע רעלי, געלערנט ביי אים, אבער עס איז געקומען ביינאכט, דא נאט דיסטורב. איך דארף מיין דזשים. איך האב מיך געטראפן א היימישע דזשים גאולה פיטנעס, און דארט האב איך אנגעפאנגען. דאס איז דאס איז געווען די גאול אויף פיטנעס איז געווען דיין אינספירעישאן פאר צו מאכן היימישע דין סאו סאו איי סטארטעד לוקן עט איט און כ'האב געזאגט אקעי יו נאו וואט איך האב נאכנישט געטראכט אז ס'גייט זיין איין טאג מיין מיין פרנסה ווי כ'גיי מאכן געלט דערפון באט איי סטארטעד געטינג אינטו און איך זעה נאכדעם די היימישע און ס'איז געווארן אזא ענווייראמענט ריעלי גוד און נאכדעם האב איך אנגעפאנגען זוכן ווי קען איך האבן איך האב נאכנישט די קאנפידענס צו גיין אויפן גאס האב איך געטראפן אין גבעת התחמושת עפעס אין א געגנט דארט עפעס א מארשעל ארט סענטער. וואס יענץ איז געווען מענטעלי, מענטעלי האט ער דיך געמאכט, הי מעיד יו פאר א פערסאן, איך, ער האט מיך אנגעקוקט אלס חרדי, אלעס, אלע זענען פרייע דארט, זיי קוקט אן נאך א חרדי קומט אריין נאך א חרדי, זאגט ער יא דו ביסט, גייסט אריין קומען נאך צוויי וואכן גייסטו אוועק, דו פאלסט, איך בין נישט צוגעוואוינט דערצו, ער האט געזען נאך צוויי דריי וואכן די איים סיריעס, סאו הי טאק מי אינעסייד, און זאגט מיר יואל בוא, וואטס די סטארי וויט יו, איך קען זען עפעס ליגט אין דיך, עפעס האסטו געהאט, דו האסט געהאט א טראומא ביקאוז איי קען סי די וועי יו טרעין, עפעס האסטו. אבער כ'וועל אנפאנגען זאגן מיין מעשה. זאגט מיר חברה וועגן דו ביסט א איד? ער האט זיך אזוי אויפגערעגט. ער נעמט זיך ער האט ארומגענומען זיין האנט ארום מיך ער זאגט מיך יואל דו ביסט מיינס אבער מ'דארף שווער ארבעטן. זיי זענען די חברה וואס גייען אריין אין די אראבישע געגנט פיר אזייגער פארטאגס ארויסצושלעפן די אראבערס, זיי זענען מער ווי א סם דעט קיינד אוו טרעינינג, איך קען דיר נישט מסביר זיין, ער האט געוויסט איך האב סק איים סקעירד אוו הייטס, הי טאוק מי טו די הייעסט אין א באסקעטבאל פלעיס, ער האט ער דזשאמפט דאון. איך האב געוויינט, א קליינע מעטרעס דזשאמפ אראפ, הי טאק אוט דעט פעיר אוו מי, צוויי וואכן סוף זמן, ער האט געוואוסט איך גיי אהיים, ער האט מיך גענומען, יואל! דו גייסט ווערן נאכאמאל צעקלאפט, דו קומסט אהיים קיין לאנדן, איך זאג דיר צו, הי גאט מי אינטו סאטש א רעידזש, מיין מיינדסעט, און דיס איז האו הי טשעינדזשד מי קיינד אוו מענטעלי. ער האט מיר געמאכט מענטעלי אז איך דארף נישט מער מורא האבן, אבוויעסלי איז דא א באשעפער אויפן וועלט, יענע אלעס איז, עווריטינג איז פאסיבל, באט.
סאו דזשים איז געווען דיין טערעפי? דזשים איז געווען מיין טערעפי באט מעיד מי אינטו א סטראנגער פערסאן, ווייל איך האב געוויסט יו נאו דער גוי, הי איז נאט גאנא טעיק דיין מאן, איך בין געווען זעכצן האב איך מיר געטראכט וואס גייט זיין תכלית אין לעבן,

א מענטש מיט עקספיריענס, זעקס און צוואַנציק יאר אין ביזנעס אין די פוד אינדוסטרי און אינוואלווד אין אנדערע ארגענעזעישאנס. דער מענטש האט עקספיריענס אין ביזנעס, און נאט אנלי דעט, ער איז א מענטש וואס קען קאנעקטן צו די קאמיוניטי, ער פארשטייט די אידישע לענגוויטש, ער רעדט אידיש, ער פארשטייט די אידישע טשעלענדזעס, ער פארשטייט אונזער קולטשור. שמשי פון אראנדזש וועסט קאוטשינג קען דיך העלפן נעמען דיין ביזנעס צו די נעקסט לעוועל און דיך גיידן וויאזוי ער איז אנגעקומען צו זיין סוקסעס. בוק אן אפוינטמענט, גיי ארויף אויף זייער וועבסייט www דאט OWBC דאט קאו דאט יו קעי, אדער קענסט עס שיקן א אימעיל אויף admin at owbc דאט קאו דאט יו קעי פאר מאר דיטעילס. איף יו קעיר אבאוט יור ביזנעס, אויב דו קעירסט אבאוט דיין פיוטשער און דו ווילסט נעמען דיין ביזנעס צו די נעקסט לעוועל און באקומען קלעריטי, קאנטעקט דעם טודעי. ווען איך אנגעפאנגען מיין דזשאב האב איך אנגעפאנגען ערשט בין איך געווען אין קאנסטראקשען. אה.
גייט נישט נאכמער רעדן פון קאנסטראקשען. און. האלאו.

און איך סטארטעד דוינג די קאורס און איך האב אנגעפאנגען אז איך האב אויפגעעפענט די פלאץ אין טאבאבוב אלס א פערסענעל טרעינינג סטודיאו. נאר וואס איז געווען איז, נישט ערענע וויל פערסענעל טרעינינג, דעי וואנטעד אינטו דזשים עז וועל, האב איך געמאכט דו קענסט אריינקומען, זאלסט זיך אנפאנגען נוצן. און נאכדעם האט זיך אנגעפאנגען די פרויען, זיי האבן מיך אנגעפאנגען רופן וואס איז מיט זיי. סאו סטארטעד געבען קלאסעס פאר דעם עז וועל, און איט קיינד אוו דעוועלאפד אינטו, די פלאץ איז געווען צו קליין אבער. ס'האט זיך געצויגן צוועלף דרייצן יאר אזוי. יא.
לי האט צוביסלען אראפגעלייגט די בילדינג. יעצט האמיר אנגעלייגט בין איך יעצט אויף א טעמפארי פלעיס באט איים לוקינג פאר א ביגער פלעיס. די עיקר וואס איך וויל פאוקעסן איז טאקע אויף פרויען ווייל פרויען אין סטענווער דעלהי האבן נישט קיין פלאץ. זיי האבן נישט ווי צו גיין זיי האבן קיין פלאץ. קענען נאך גיין צו גוישע דזשים.
קענען נאך גיין צו דא ס'דא מענס אנלי. א פרוי אין סטענווער דעלהי א היימישע פרוי א מיידל וויל גיין ערגעץ זיי האבן נישט און. איך זוך עפעס וואס זאל זיין וואס זאל טאקע. אויך צו ווייבער ווען עס איז ווייבער וועלכע מענער אויך זוכן אפגעהיטענע פלאץ. יא יא סאו איים לוקינג איך זוך עפעס יעצט אין די מאמענט איך האב צוויי דריי פלעצער וואס איך קוק שוין אבער עס דארף עס דארף אלעס דארף קלאפן עס איז נישט סתם אזוי דאס. סאו וויפיל יאר ביסטו שוין אלס האסטו שוין די דזשים שוין דרײַצן יאר יעצט? פֿערצן יאר? יא עס איז ארום פֿערצן יאר סאו איך האב אנגעפאנגען גלייך האב איך אנגעפאנגען איך בין געווען א וואן מען בענד איך האב אלעס געמאכט איך האב דעליווערט קלאסעס איך האב פערסענעל טרעינינג באט דען האב איך אנגעפאנגען, האב איך געוואלט אריינגיין אין מיין מעדיקל פיעלד אויכעט, האב איך געוואלט ווערן א א פעראמעדיק, און כ'האב געוואלט האבן א דעגרי, דאס איז א ווי איך גיי צו אריינגיין אונטערן אונטער די מעדיקל פיעלד נושא, סאו וואס איך האב געטון איז, איך האב אריינגענומען א טרעינער אונטער מיך, און נאכדעם האב איך באמערקט אז די גאנצע ביזנעס איז געווארן אנדערש, ביקאוז עז א וואן מען בענד ווי דו פירסט אלעס, דו ווייסט נישט וואס גייט ראנג, די קלייענטס גייען נישט קומען קאמפלעינען צו דיך ביקאוז דו ביסט די טרעינער, סאו אלל אוו א סאדען טינגס אר לוזינג אוט נאטינג איז בילדינג, איי טאק א סטעפ בעק, איי ווענט אוט אוו די באקס און איך האב אריינגענומען איינע אזוי, אה ער איז נישט גוט, ער איז יא גוט, ער איז גוט פאר די ער איז גוט פאר יענע, אזוי אלל אוו א סאדען די גאנצע ביזנעס האט זיך אנגעפאנגען שעיפן אפ און איט וואס פאר די גוד, באט עט די סעים טיים האב איך גענומען מיין האב איך גענומען מיין דעגרי אין יוניווערסיטי.

סאך סעשאנס יואלי. יעצט איז דשאסט די ווארם אפ פארטי, די האסט נאך גארנישט געטעיסט, יו דאנט נאו וואטס קאמינג. איך וואלט דיך פרעגט א דאגאי קוועשאן, פארוואס איז דער סעיאינג עס קומט דזשעניוערי אדער נאך ראש השנה ביי די אידן איז די דזשימס די מאוסט ביזיעסט סיזאן, פארוואס טאקע מענטשן הייבן אן און נאך צוויי דריי וואכן פאלט מען אוועק? קאוז די פראבלעם איז מענטשן קוקן עס אן אלס קאמיטמענט, מענטשן קוקן עס אן איך אקעי סאו יעצט נאך יום טוב איך דארף יעצט פארלירן וואג, און איך האב א בר מצוה ארויף קומען, איך האב א חתונה ארויף קומען, און ס'איז זעקס אכט וואכן, אה, איך גיי יעצט מאכן א דייעט שנעל, און איך גיי מיך יעצט שטעכן, איך גיי דאס טון, איך גיי יענץ טון, אלעס קוויק פיקס, אונז ווילן, די מענטשן ווילן קוויק פיקס, איט דאזענט ווארק דעט וועי. די הייסט קוויק פיט?
אגעין, איט דידענט קאם אין א דעי, און ס'איז נאט גאנא גאו אין א דעי. איטס, איך רוף עס לייף סטייל. סאו, דו עסט פרישטאג יעדע צופרי? פאוטשד עגס אוואקאדא? אה. פאר שחרית. פאר שחרית, אקעי. דו עסט פרישטאג? סאו איינער פרעגט מיך יואלי ווי און וויאזוי גייסטו אן אזוי יעדן טאג? זאג איך אים עסט נאכטמאל יעדן טאג, וואס ווייס איך, ס'איז א חלק פון די לעבן, זאג איך אים, דאס איז אויך, דאס איז מיין אקסיזשען. נאו איט דאזענט מיען יו טרעין עווערי דעי ביקאוז יו ניד טו רעסט עז וועל, דו דארפסט אויך קענען רעסטן דיין באדי, דו דארפסט קענען געבן דיין באדי עז מאטש עז יו טרעין, יו ניד טו רעסט עז וועל, דארפסט וויסן א בעלענס, יו מאסטנט אווער דו איט עז וועל, דו קענסט נישט זיין גאגא אין דעם, אבער עט די סעים טיים דעוועלאפ א העלטי לייף סטייל וויטש גאוס טאגעדער וויט פראפער דייעט פראפער פוד, וואס דו קענסט עסן, ווען יא ווען נישט, סא מיינט נישט אז איך קען אריין גיין איך האב ליב א דזשעם דאונאט איך האב עס גוט ליב, I'll have it, בעק אוו מיי מיינד, יו גאטע ווארק איט אף. יא אבער ס'הייסט אז זאגסט זיי ס'איז זייער איזי צו זאגן אז ס'דארף ווערן א לייפסטייל מ'דארף עס מאכן סא די קוועשן גייט ווייטער סא פארוואס הייבט מען נישט אן מיט קינדער?

איי סטארט האט דיך אנגעפאנגען אדווערטייזן סעלפי פענס, איך קען דיך ווייזן א בריוו פון קעדאסיע טו טאוזענט פֿאורטין, דיער מיסטער ליפשיץ, איט קאמס טו אווער אטענשאן אז דו גייסט יעצט אדווערטייז סעלפטי פענס פאר די עידזשעס אוו פֿאורטין טו סיקסטין, איך ווייס דו מיינסט עס פאר לטובת הקהל אבער ס'איז נישט א אידישע וועג, סאו וויל איך אז דו זאלסט אויפהערן. איך העל ווייזן די בריוו יעצט טו טאוזענט פֿאורטין געחתמעט.
נאו פראבלעם, איך האב זיי געפאלגט, נאו פראבלעם, נישט איז נישט, עס קומט א אנדערע וועג, איך בין נישט געגאנגען. האסט געוואלט פייטן?
ניין. אבער ס'איז דא א שטיקל זאך אז כאילו דזשים מיט פיטנעס מיט מיט מיט דייעט אז כאילו ס'איז א מאדערנע זאך, כאילו אויב ביסטו הייליג חסידישע געמיינדע טוטס דו דארפסט נישט אריינלייגן די זאך. הערינג אין בית מדרש אין די מארנינג, מארבל קעיק, שפעטער דא א ברית, פידן א בן נאכמיטאג, א תנאים ביינאכט. סאו האלד אן א סעקאנד, סאו האלד אן א סעקאנד, סאו דו גייסט יעצט אריין אין די וועג פון עסן, סאו דער טיפיקל יונגערמאן וואס דו קוקסט אן אריין אין בית מדרש וואס ענדיגט דאווענען, ער זעהט די וואודבערי דאון וואטעווער אינדעקס וואס ליגט דארט אויפן טיש, און ער קוקט עס אן, ער גייט יעצט עסן פרישטאג, ווייסט וואס? אקעי, עס קומט ארויף די בראוני, ער פאנגט אן צו עסן, נאך די צווייטע, ער דארף יעצט מאכן א קאפי, האלד אן א סעקאנד, ער האלט נאכנישט דארט, ער נעמט זיין קאפי, איך ווייס נישט וויפיל צוקער גייט אריין דארט, אקעי, ער קומט אריין, ער זעצט זיך אוועק פאר דעם, ער האלט שוין יעצט ביי דריי פיר סלייסעס, קאפי דאון, קעפין אין, שוגער אפ, לאודס אוו סלייסעס אוו קעיקס, איך וויל נישט זאגן. דאס נאך פאר פרישטאג.
דאס איז דאס איז האלד אן א סעקאנד סאו הי ער ענדיגט יעצט ער גייט יעצט ארויס אין די ארבעט צו כולל וואטעווער איר גייט יעצט טוהן ער פילט גוט שוגער ספייקס ער איז גרייט פאר די טאג ער צעהט ענערדזשי ביי נאך א שעה צייט

פיין. צען עלעווע ביינאכט, ווי האלט איר דא? גייט מען צו די שמחה און עסט נאכאמאל. ער איז אזוי הונגעריג, דו גייסט אסאך מאל א שמחה, דו זעסט די אינגעלייט שניידן דארט כאילו ס'איז ב ה בואי האלא, וואס האסטו געגעסן נאכן טאג? יו דידענט איט עניטינג, דו האסט גארנישט געגעסן, סאו וואס געשענט איז, יור באדי גאוס אינטו אווערדרייוו און די באדי וויל עסן, סאו און דאס איז טאג איין טאג אויס, ער טוט גארנישט, ער מאכט נישט קיין עקסערסייז, ער עסט נישט געזונט, און אזוי דעוועלאפט ער. סאיז נאט אבאוט איטינג רייט עז וועל. דו דארפסט עסן, ס'גייט צוזאמען.
איך מיין ס'דא נאך זאכן, ווייל היינטיגע צייטן רוב עולם ארבעט נישט פיזיקל, מ'זיצט אין אפיס טשעירס און מ'דרייווט קארן, מ'טוט גארנישט פיזיקל. דינג! באנג!
וויליאם איז גאנא בי אין טען מינוטס! האלאו זאפטיג! דא!

וואס איז שלעכטס? מען קוקט עס אן אלס אזא, יו נאו, וואן אוו די אולדעסט קלייענטס וואס איך טרעין יעצט איז סעווענטי סיקס. דו דארפסט אים זען וואס ער שלעפט, וואס ער מאכט. קנאי נהורא. און איך האב באקומען אסאך מאל א פאון קאל, און די פרוי וועט אנרופן אויף מאנ'ס חשבון פרעגן. פרעגן כלי ז, זי וויל אז די מאן זאל מאכן עקסערסייז, סאו די פאון קאל גייט. איז איז כדאי פאר מיי האזבענד טו סטארט עקסערסייז ביפאר פסח אר אפטער פסח? יו סי מיי האזבענד איז א ראש הכולל ענד הי דאזענט האוו אלל די טיים און היז היז באמת א סיריעס יונגערמאן סאו ס'פאנגט זיך אן ווי א סיריעס יונגערמאן באט הי האס טו דו עקסערסייז סאו און ער שטייט אין די בעקגראונד און ער וואס זאגן זיי דארט

סיי די ארבעסט נישט פיזיקעל סיי די עסט ראביש אגאנצן טאג. עס איז געפערליך.
האו אימפארטענט איז עס איז איט פאר עווערי פערסאן פאר יעדע מענטש צו וויסן אז ער טרעינט אביסל אדער אז ער הי נאוס וואט הי איטס ענד האו טו איט רייט? ליסן איין זאך, דו גייסט אנפאנגן עסן ווען דו ביסט פֿופֿצן, צוואַנציק, פֿינף און צוואַנציק, דיין באדי נעמט עס אן אלעס פיין און וואויל, אבער געדענק איין זאך,

טשעסט פעין, נאכדעם דאס, נאכדעם בלאד פרעשור, נאכדעם עווריטינג איז, יור באדי איז, יור באדי איז קאנעקטעד. ציקער, דאס, יענץ.
ווען איך זאג גיי צו די דזשים, נוץ נישט דיין קאר, גיי צו בית מדרש, גיי צופיס, גיי ביינאכט צוואנציג מינוט, דו ווייסט, איך פלעג דאווענען טווענטי סיקס יאר, יארן צוריק פאר איך האב געוואוינט אין טאטמער, איך האב געדאווענט אין סאטמאר. קום איך אהיים אינדערויסן זעה איך איינער פון אוועלי, ממש לעבן טווענטי סיקס, קומט ארויף פון די קאר, ער זוכט וואו צו פארקן, גייט ארום ארום, געפארקט אין פארלי עוועניו. ער איז געקומען מיט די קאר, ער איז פול, ער איז געקומען, ער האט געוואקט יעצט מער, יעצט איז ער געגאנגען צופיס יעצט ווי דעם בארט, ער איז געגאנגען מיט די קאר, פארוואס גיי צופיס, ניץ דיין מיינט נישט עקסערסייז דארפסט מאכן פיזיקל אויך דו סאמטינג זיצט נישט אויפן.
עמעזינג, הלוואי הלוואי אויף אונז אלע, ס'איז נישט איזי באט מ'דארף זיך צוגעוואוינען צו דעם. ס'איז נישט קאמיטמענט ס'איז לייפסטייל, איטס א לייפסטייל טשעינדזש ענד דיס איז האו יו. רפואה מעדיקל סענטער איז דא צו סערווירן די היימישע קאמיוניטי. יעצט איז חודש אייר, וואס יעדער ווייסט דאך, אייר איז ראשי תיבות אני השם רופאיך, און יעצט איז די פערפעקט צייט וואס ס'זאל יעדער מענטש זאל זיך אונטערנעמען און זיך גיין אויסטשעקן, סאו רפאלקע מעדל סענטער האט יעצט א ספעשל אפער פאר אונזער ליסענערס, א טען פערסענט אףף, ס'נעמט נישט מער ווי א שעה אריינצוקומען דארטן, בוק א קאנסולטעישן, און טשעק דיך אויס, טו עס פאר דיך, טו עס פאר דיין משפחה, טו עס פאר דיינע קינדער. ביים זיך גיין אויסטשעקן, עסטו פשוט וויסן ווי דו שטייסט אין דיין געזונט, און ס'קען סעיוון לייווס. סאו צו קאנטעקטן רפואה און צו בוקן א קאנסולטעישן, קאל, או טו או, עיט עיט עיט או ניין ניין ניין ניין אדער קענסט זיי אימעילן אן אינפאו עט רפואה מעדיקל דאט קאו דאט יו קעי אדער גיי סימפלי אויף זייער וועבסייט דאבליו דאבליו דאבליו דאט רפואה דאט קאו דאט יו קעי בוק אן אפוינטמענט גיי טשעק דיך אוט ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. נאר מען האט גערעדט אז אז דאס זיך אריינגעלייגט אויך אין הצלה אז כוואלט אריין אנגעצונגען מאכן טרעינינג NHS ארויף און אראפ סאו ווי ווי פון ווי קומט דאס וואס וואס וואס האט דיך געליעדט צו ווערן א הצלה אלס מעמבער? הצלה? ליסן, מיין טאטע איז אריין אין א טאטע זיין געזונט איז אריין אין הצלה ווען ס'האט זיך אויפגעמאכט איי טינק אין סעווענטי עיט דעמאלטס ווען זיך אויפגעמאכט הצלה איך בין אויפגעוואקסן געווארן איך האב איך געזעהן מיין טאטע דעמאלטס נאך מיט די טעלעפאון אינדערהיים זעהן זיך די טעלעפאון די די רינדעכיגע טעלעפאנס. וואס מ'האט געדרייט די נומבערס. וואס מ'האט געדרייט די נומבערס. ס'איז געווען אזא בדקנות פון די פון די דאס. ער איז געבליבן אינדערהיים ביי זיינע שעות. איז ער ארויסגעלאפן. און איך בין אויפגעוואקסן געווארן מיט דעם. באט עווענטשעלי האב איך חתונה געהאט און כ'האב אייביג געוואלט די זעלבע זאך. ביסט געווארן. ביסט געווען אינדערויסן די יעלאו דזשעקעט מיט די בלויע לייטס. יא, דעמאלטס איז נאך געווען איין קליינע בלויע לייט. זזזז. ער האט געמאכט אזא.

דער וואס וואן טיים איז איי ליטערלי איי סורווייווט וואן אוו די באמבינגס ענד איך מיין אויג געווען ממש דעיס איך בין ארום געלאפן איז געווען לעבן בית ישראל איז געווען מוצאי שבת און איך האב געזען אויפן ערד דארט פרעג נישט און איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון איך האב עכט נישט געוואוסט איך האב געיוזט מיי איך האב גענוצט קאמאן סענס אז איך דארף לייגן פרעשור באט. איים טינקינג בעק נאו, איף איי וואלד האב נאון וואלט איך געקענט מער ראטעווען, און ס'גייט אויך אדורך, יו נאו, דו ווילסט דו ווילסט דו ווילסט, און איך האב געמאכט נאכדעם, איך מוז נעמען א פירסט עיד קאורס, עפעס מוז איך מאכן. דאס הייסט געווען טויטע מענטשן בלידן אויפן ערד? וואס טויטע מענטשן, ס'איז געווען לימב, ס'איז געווען, ס'איז געווען גאנצע פאר טויטע דארט, און און יא, באט דאס האב איך נאכדעם אריינגעלייגט אז איך וויל העלפן מענטשן, און און ווען מ'האט מיך דעמאלטס אנגערופן, איינער האט מיר אריינגעשיקט א קאפי דעמאלטס פון די BBC, איך קום ארויף מיט איינער, אויפן וועג ארויס האט איינער געכאפט א פיקטשער.

וואס איז וואס איז וואס איז הצלה עיר וואס איז יענע דיפארטמענט? הצלה עיר איז בעיסיקלי נתי שרייבער פירט עס אין יוראפ ענד איי וואס אין טאטש וויט הים דעמאלטס ביי קאוויד דעמאלטס האב איך אנגעפאנגען מיט אים סאו איי קען געט א קאל עט טו אקלאק אין די מארנינג יואלי סיקס אקלאק פלייט פון היטראו קיין בראסעלס, פון דארט פארסטו ווייטער אויפפיקן א פעישענט, סא דאס מאל איז בעסיקלי קריטיקעל פעישענטס וואס דארפן ווערן געטרענספארט פון איין פלאץ צו די צווייטע, ווי ס'נישט דא קיין העלפ ווי זיי זענען. און זיי דארפן מעדיקעל גיידענס, מעדיקעלי סופערוויזשן. יא, זיי דארפן סופערוויזשן, זיי דארפן מעדיקעל גיידענס, און זיי דארפן האבן, סאמטיימס זיי ניד טו בי טריטעד אן פלעין, סאמטיימס איז עס פרייוועט, סאמטיימס קאמערשעל. מיין לאסט דזשורני איז געווען, איך בין געפארן קיין סרי לאנקע, א וואך שפעטער בין איך געפארן קיין שווייץ, איסטאנבול, אלל אווער די פלעיס.
קעלי, אונז זעהן אלעמאל אויף סאושעל מידיע די פיקטשערס און די ווידיאוס פון די פרייוועט דזשעטס פון הצלה, ס'איז נישט אלעמאל פרייוועט דזשעט. ס'איז נישט אייביג פרייוועט, אסאך מאל איז קאמערשעל, בעקאז אין יוראפ אנפארטשענעטלי ווי ניד א פרייוועט דזשעט באט עט די מאמענט סאמטיימס דו מוזט דארט זיין, סאו איך האב אינדערהיים האב איך א קליינע בעקפעק, אלעס איז גרייט, טשארדזשערס, אלעס וואס דו דארפסט ווען דו טרעוולסט ווייסט דארפסט אלעס אריינשלעפן, אלעס איז דארט רעדי, סאו איי קען געט א קאל ווידין טען מינוטס, כ'האב איינמאל געדארפט אפילו פרייטאג צונאכטס ארויפפארן קיין טיילענד,

און פייף ביסט נישט בורנד ביסט נישט בורנד אוט. יו געט בורנד אוט, יו דו געט, דערס טיימס ווי דו מוזט קיינד אוו איף יו טעיק טו מאטש, דו מוזט יעדע טורנער מעמבער קען דיר זאגן דו טעיק טו. וואטס די מעין ריזען א טורנער מעמבער ווערט בורנד אוט, און עספעשעלי דא אין לאנדאן זייער אסאך א טורנער מעמבערס ווערן זייער זייער שנעלער בורנד אוט ווי אין אמעריקע, איז עס די ריזען ווייל אין לאנדן האט מען נישט קיין סיירינס אין קיין לייטס אין מען פילט נישט קיין דארף קאל רעקאגנייז מען פארט אויפן גאס מען טראכט לייק ענד אוו די דעי לייטס אין סיירינס איז א מאטיוועישן לייק אה יענער קוקט אויף מיר כמעט נישט אדער אדער וועגן ס'איז דא זייער סאך קאלס וואס קומען אריין וואס איז טיים וועיסטינג. זאלסט וויסן יו גאטע גיוו איט טו די קאארדינעיטערס ביקאוז זיי זיי קאנטראלן אסאך קאלס וואס קומען אריין וואס די דיספעטשערס נעמען און איף איטס נאט ס'איז נישט ווי מ'זאגט געמאכט פאר זיס זיי וויל קענסל איט. און איך קען נישט אנפאנגען רעדן אויף הצלה וואס איז הצלה וואס א מעמבערס ווען איך קען רעדן אויף מיך און אויף איך פאנג אן נעמען קאלס נאך קאלס נאך קאלס אבוויעסלי גייסטו ווערן בורנט אוט קאוז דערס א לימיט וויפיל דו קענסט נעמען דערס און נישט נאר דאס מענטעלי אויך דו זעסט טראומע די וואן אוו די ווארסט קאלס וואס דו קענסט גיין צו איז א טשיילד אין קארדיעק ארעסט ווייל דו גייסט נאך אזא קאל יו ניד טו טעיק א ברעיק יו ניד יו ניד יו ניד טעראפי אוו קיינד אוו טו טאלק איט אוט. אלע די זאכן איז וויכטיג, און אויף א מעמבער טוט דאס נישט, ענד הי דאזענט, הי קען געט בורנט אוט אין סערטען וועיס. עווריוואן איז דיפרענט אין דיפרענט וועיס, איך קען נישט רעדן אויף יעדע איינעם, איך קען רעדן אויף מיך, באט דער איז נאטינג לייק גיין שלאפן ביינאכט און דו האסט געוויסט דו האסט געטון פאר די פעישענט די בעסטע וואס דו קענסט. דאס איז וואס איך האב געוואלט פרעגן, האו דו יו קיפ אס מאוטיוועטעד, נישט נאר דעם, ס'איז אויך דו געסט אוועק, שטאק קאל ווי א חברה מעמבער, א דזשאמפ סטארט, מ'גייט ווייטער, א צלו קאל איז סאמטיימס צוויי שעה, אסאך מאל דריי שעה, און אסאך מאל איז עס זעקס שעה. יא, און נישט נאר דאס, איט סטעיס וויט יו. סאמטיימס איט קען האונט יו. פלעשבעקס, ס'קען צוריק קומען, וואס האסטו געטון? יו נאו, אונז זעמיר אידן, יו נאו, איך ארבעט פאר די ען עיטש עס אויכעט, און איך ענדיג די ען עיטש עס, איך טריעט די פעישענט, איך טריעט די פעישענט ביי די בוק, ס'גאנגען ווייטער מיט א צלה קאל, יו טריעט די פעישענט, דעירס א בוק, אבער דו טריעטסט די פעישענט, ביקאוז ס'דא פעישענטס דא.

דו האסט געמענטשענט NHS. יא.
סאו. דו האסט געמאכט עקסטערע חוץ פון דיין הצלה דאס וואס ביסט אויך. איך האב אייביג געוואלט זיין א פעראמעדיק סאמטינג אין מיר דזשאסט דראוו מי צו זיין א פעראמעדיק באט אין ארדער טו בי א פעראמעדיק מיזטו האבן א געסט געמוזט נעמען א דעגרי אין יוניווערסיטי איך פארשטיי לעיטלי האט הצלה גענומען פעראמעדיקס דעי דיד איט אין האוז וויט א קאורס וואס קענען מאכן דו קענסט מאכן א. דיפלאמע ווי מען זאגט, און דאס איז נישט געווען ווען איך האב עס געוואלט מאכן, סאו וואס איך האב געדארפט טון איז איך האב געדארפט גיין יוניווערסיטי רוט, אונז היימישע, איך, סאו וואס איך האב געטון איז איך האב געטראפן, געווענליך איז עס די טרי יער בעטשלערס דעגרי, איך האב געטראפן איין יוניווערסיטי וואס קען עס מאכן אין טו יערס, פשט איז די ערשטע יאר האב איך געטראפן אין אקספארד ווי איך קען גיין מאכן די בעיס, און נאכדעם קען איך מאכן א קאנווערזשען קורס. באט צו האבן די קאנווערזשען קורס מוזטו האבן עי לעוועלס און מוזט האבן GCSEs. ווי האבן אונז געלערנט? איך זע אפט אפן נישט געמאכט קיין GCSEs.
איך האב געלערנט אין באבוב, אן א גוד דעי האט די טיטשער באקומען טענדזשערין פיעלס. ווען אונז זענען געווען צולאזט א גאנצע פרוט סעלעד אין די בעק, ער האט געכאפט פון אלע זייטן, מענדי וואס לאכסטו? ער האט געכאפט פון אלע זייטן, עמ' אונז האבן נישט געלערנט קיין אסאך, אז דו ווייסט דאך וויאזוי ס'גייט, מ'ווערט עלטער מ'פאנגט אן קענען עי לעוועלס, וואס עי לעוועלס? איך וויל אריינגיין. וואס טו איך? ביז איך האב געטראפן סיטי ענד גילד, איינע פון די קאמפאניס וואס געבן ליטערעסי און נומערעסי, דאס איז געווען די וואס די יוניווערסיטי האט אקסעפטעד, בין איך געזעצן אין א קלאס רום אזא אסאך וואכן, איך האב אנגעפאנגען לערנען ליטערעסי, נומערעסי, פאר פלאס פאר, און נאכדעם קענסטו מילימעטערס, נאכדעם קענסטו עקוועישאנס מיט אלע די זאכן, נאכדעם ליטערעסי וויאזוי שרייבסטו א בריוו, וויאזוי קענסטו דאס, האב איך געדארפט קענען, נאכדעם עפלייסטו צו יוניווערסיטי, ווערסטו עקסעפטעד, און איטס א לאנג פראסעס. אבער ווער ס'וויל איז דער וועי ענד. די חסידישע געמיינדע גייט אין יוניווערסיטי. ער וואס, לאמיר פיין זיך זאגן, דער רוט צו יוניווערסיטי וואס די הארדעסט, ביקאויז ס'איז נישט די לאנד ווי איך קען גיין און צוריק קומען. ס'איז אין בירמינגהעם, בירמינגהעם איז האלפוועי טו מאנטשעסטער, ס'איז טו אווערס, ס'האט מיר געדויערט א וועג בערך טו אווערס טווענטי מינוטס אוועי, און איך בין אוועקגעפארן פון דערהיים זונטאג נאכט, און איך בין צוריק געקומען פרייטאג נאכמיטאג.
ווי לאנג האסטו געמאכט אזוי? דיס וואס א יער.
נאו האלד אן א מינוט. ס'איז דא פלעיסמענטס, סאו דו ביסט אין יוניווערסיטי פֿיר וואכן, דו נעמסט א פראגראם אנאטאמי פיזיאלאדזשי וואס דאס איז דאס איז עס פאר פֿיר וואכן, נאכדעם ביסטו פֿיר וואכן צו פֿינף וואכן אויף די גאס און דו נעמסט עקספיריענס, צו דו מאכסט פלעיסמענטס אויפן גאס, צו דו מאכסט עס אין שפיטאל. וואס כאילו מיט אמבולאנס מיט. אמבולאנס, סאו א חלק פון די פאראמעדיקס וואס מאכן, פאר עקזעמפל הארט, ביסטו בין איך געווען אין א הארט אטעק סענטער פאר אפאר וואכן, קארנעי קעיר יוניט. מעטערניטי, א ספענד טו טרי וויקס אין א מעטערניטי האספיטעל, א ספענד אין עי ענד אי האב איך געדארפט ספענדן, אבער איך האב נישט געוואלט זיין דא אין געגנט, בין איך געגאנגען אינדערויסן אין פרימלי פארק נעקסט צו טאל פארק, סאו דעיס איז שוין געווען בעסער, דא בין איך נאר אויפגעשטאנען דרײַ און דרײַסיק פארטאגס צו קענען זיין דארט פאר זעקסער.

סאו די ערשטע חודש, די יוניווערסיטי פאנגט זיך אן סעפטעמבער, סעפטעמבער איז תשרי, דאס איז די ערגסטע צייט, האסט ראש השנה יום כיפור סוכות, און איך האב געדארפט דארט זיין די ערשטע פיר וואכן, און ס'איז ווייטל ווייל דאס איז די פאנדעישאן פון די גאנצע קורס, ווי פאנג איך אן דא? כ'האב אנגעפאנגען די ערשטע וואך טאקע, נאכדעם קומט יום כיפור, מוצאי יום כיפור איך בין אהיים געקומען, קיינמאל נישט פארגעסן, געמאכט הבדלה און א קאוט די לאסט טרעין, גענומען א טרעין, דארט געבליבן, נאכדעם חאלעמויד סוכות. חבד האט דאך געהאט. די ארבעטס קאטשען נאר שווערע. האלד אן א מינוט, האלד אן א מינוט, איז דער סעקריפייס בשעת, וואנס איים אין איט, מיר גייען זיך זאגן, איך פאנג אן עפעס, איך מוז עס ענדיגן. יעצט מיין מיינדסעט איז יעצט איך האב אנגעפאנגען, איך מוז עס ענדיגן. סאו דער מיינדסעט איז, איך פאנג אן, חלק פון די מענטלקייט פון דיין טרעינינג אויך איז געווען, יו העוו טו געט דער, אקעי? דו מוזט אנקומען ווי דו ווילסט אנקומען. אבער ווי האסט דאס געוויסט? דו האסט געוויסט פארדעם אז דאס גייט זיין א סעקריפייס?
יא, אבער איך האב נישט געוויסט ס'גייט זיין אזוי שווער, בשעת מעשה, בשעת איך זעה, איך האב מיר אוואנס בראוק דאון דארט, איך בין דארט און איך האב געטראכט, וואס טו איך דא? באט האלא, איך האלט שוין דא, איך גיי יעצט אויפגעבן? איך גיי נישט אויף. אין וואן אוו די עקזעמס איי פעילד, מעטס איז מיין ווארסט סאבדזשעקט, און אונז ניינטי פארסענט פאס מארק,
און איך האב געפעילד, און איך האב איין מער מאל און איך בין מיך ארויס פון די קורס, פון די גאנצע יוניט, די גאנצע מעשה, זיצן ליטערעסי, איך טראכט וואס גייט דא פאר? כ'האב מיך געבראכן מיין קאפ, איי מעיד איט! יו מעיד איט, יו פאסט יור דעגרי, נאו! פראם דער כ'האב אנגעפאנגען ארבעטן פאר קענט, סאוט איסט, דורך בין איך אריין צו איסט אוו ענגלאנד, ען עיטש עס, האב איך אנגעפאנגען ארום ארבעטן, איך האב אנגעפאנגען פאר פאר צוויי דריי חדשים האב איך געארבעט אין לאנדאן, איי דידנט לייק לאנדאן ווייל איך וואין אין די געגנט, און אזוי ווייטער, אז איינער האט אמאל געוואלט רופן לאנדאן אמבולאנס וואלט איך געוואלט רופן הצלה, איך געב אן.

א קאנסאלטענט פון די העדערן האספיטעל קומט צו צו מיך איינער פון דאקטוירים ער רופט מיך צו איך האב דעמאלטס אפגעלאזט א פעישענט האב איך געטראכט אאוטש וואס פאר מעדיקעישן האב איך געגעבן האב איך דיר א פארטשעט קאמס אפ טו מי און ער לייגט ארום די הענט ארום מיך און ער סעיז אים איי קען סי יור דזשואיש איך אים יא יו געסט רייט.

מיט די גרעסטע בוילער, סילינדערס, באטרום, זיי האבן א ביוטיפול שאו רום ווי דו קענסט זיי קומען וויזיטן. אבער אויף די טווענטי עיט אוו מעי, פלאמבערס דעפאו גייט עקזיביטן ביי די דזשעי טרעיד עקספאו, אויף סטענד נומבער, עיטש טו, עיטש פאר, עיטש וואן, און עיטש טרי. קום זאגן העלא, גריס זיי, און איך בין זיכער אז פלאמבערס דעפאו גייט קענען סעטיספייען דיינע נידס. אדער קענסטו קומען וויזיטן זייער ביוטיפול שאו רום עט יוניט טרי רעיווענסדעיל אינדוסטריעל עסטעיט, טימבערוואלף ראוד. אדער קענסטו זיי קאנטעקטן אן או טו או עיט עיט או ניין וואן טרי זירא זירא אדער שיקטס א סימפלע אימעיל טו סעילס עט פלאמערס דעפאוט דאט נעט. האב איך דאס געפילט למשל אין לאקעל האספיטעלס אמאל ווען די ביסט יא געווען לאקעלי אז אז אידן האבן זיך געפילט אביסל מער לייכט אז ס'איז דא א איד עמאנגסט די סטאף וואס איז.
יא סאו איך קען אסאך מאל זיין אין שפיטאל דא, פאר מאהמענטן קען איך אסאך מאל זיין אקעבי מיי סקראבס. אט די מאמענט בין איך אין אינדזשוריס און איך קום ארויס איינמאל. די גלחים קליידער.
די יא די בלויע זאכן און איך קום ארויס די אדער דעי און איך קום צו און איך קויף די ווייסט די מעין ענטרענס מאמענטן די לינקע זייט איז דא די די קליינע קאסטע שאפ די קליינע געשעפט דארט ביי די זייט קעפי קעפי און איך האב געקויפט עפעס א טרינק איך קום ארויס קאפל קאמס אין די חסידישע מאן לויפט אריין מיט די הוט אזוי מיט די גארטל אזוי צוגעמאכט ביז דא און די וואלנוט טעלעסקאוט און שטאקט ארויס און. שלעפט ער זיין זיין ער גייט יעצט גיין דארט אין ווי מען זאגט מעטערניטי ווארד מעטערניטי ווארד און ער האט שוין די פאון אויף קול מבשר אויף ספיד דייל פון נײַן חדשים צוריק און ער לויפט צו אריין אזוי און ער שלעפט אזוי ארויס און און זיין ווייב פון אונטן רואיג זי קומט זיך אדורך און זי קוקט מיך אן און דער בליק אויף איינמאל.

צו מאכן א עירוויי סקילס דארפסטו יו העוו טו קיפ אפ די סקילס, אינטובעישן מיט מיט מיט איידזשעל, סירטען זאכן וואס דו דארפסט מאכן, סאו בין איך דארט אין פירטערס, פול פלו אין רויעל לאנדאן, און דארט מאך איך איינמאל א חודש. האסט אויך געמאכט אין לאקעל קליניק, ניין? אין די GP קליניק אין סטעמפארד היל ביסטו
יא געווען לעיטלי. סאו סאו איך גיי איך ווייטער פון מיין, סאו בעסיקלי וואס איך האב געמאכט פון מיין דעגרי, מיין פאנדעישן דעגרי בין איך אריין, איך האב סטארטעד גאוינג אינטו מיין מאסטערס, נאו די גאווערמענט האט ארויסגעגעבן א לעדזיסלעישן אין צוויי טויזנט עיטין צו שטאפן דוקטורים, האבן זיי געמאכט אז פעראמעדיקס קען פרעסקרייבן. אזוי ווי אין אמעריקע איז דא נורס פראקטישענערס וואס קענען פרעסקרייבן, דא אין לאנדאן און ענגלאנד מאכן זיי אויך נורסעס פרעסקרייבן האבן זיי געגעבן. דאס איז א רעגולער זאך וואס מענטשן קומען אריין אין די קליניק און די. סאו קענען זיי מאכן אז א פעראמעדיק קען פרעסקרייבן עז אין. וועלכע מעדעצין דאס נעמען. עני מעדעצין אדער דען אופיעטס קען א פעראמעדיק געבן בעיסיקלי לייק א דאקטער. סאו דאס האט מיך געמאכט אריינגיין אין לאקאל דזשי פי סורדזשעריס ווי דו קענסט ארבעטן אלס א. אלס א פרעסקרייבער, אלס אזוי ווי א דאקטער, באט טאגעדער וויט דאקטערס. דארט האב איך אנגעפאנגען געזעהן אז וואס גייט דא פאר דא, מען קומט דא אריין דא למען השם, יו נאו, נאו וואן איז טשעקינג דעם סעלפס אוט. נאו, זייט קאוויד מאכט מען אסאך אויפן פאון, טריאדזש, קענסט אריינקומען יא אריינקומען נישט אריינקומען נאו. איך האב געזעהן מענטשן אריינקומען, יונגע מענטשן. ענד נאו פאסט מעדיקעל היסטארי, זיי האבן גארנישט געהאט באט דער ווייטעל סיינס, דער בלאד פרעשור וואס טרו די רוף, קאלעסטראל לעוועלס לייק נעווער ביפאר, און וואס גייט דא פאר? אונז דארף מען עפעס טון. סאו אבוויעסלי דו האסט שוין גערעדט וועגן דעם מאכן יו נאו אווערנעס מיט די זאכן, באט אין אמעריקע האט זיך געעפנט מקדים, א אינגערמאן חיים פליישער פון בארא פארק, ער האט עס געעפנט אין צוויי טויזנט טווענטי טרי, א דאט ביקאוז אלעס איז אינשורענס, אינשורענס פעיס פאר איט, מאכט מען קאלאנאסקעפיס, מען מאכט מער עדוואנסד. דא אנפארטשענעטלי ען עיטש עס, דו קענסט רעדן צו א וואנט, יו נאו, איך מיך שוין, איך בין געזעצן אין סורזשערי דארט, איך האב מיך ארום געשלאגן מיט דאקטוירים, סערטען זאכן, דא גיב דא א טעסט פאר דאס, איך האב געהאט איינער וואס האט געהאט א לאנג טערם קאף, איך האב געוואלט ער זאל האבן א עקסרעי אויפן לאנג, איך האב געכאפט דערפון. הי דאזענט פיט די קרייטעריע, ס'גייט נישט, ס'פארט נישט, ער מוז, ניין, ער טיקט נישט יעדע באקס, סאו ער קען נישט יעצט אריינגיין אין די, ער קען נישט האבן אין. און ווייל די גאנצע סערוויס איז פרי, איז דארף, איז געבט מען נאר וואס מען מוז, און ביי. איך האב געהאט איינער, איך האב געהאט א פרוי וויטש א טריאדזש און איך ריעלייזד זי האט, איים סוספעקטינג שי העז יענע מעשה אין א סערטען פלעיס. ענד בקיצור NHS וועיטינג ליסט אהין און אהער. כ'פרעג אים אירע נאמבער, איך בין ארויסגעגאנגען אינדרויסן, אלעס איז רעקארדעד, און איך האב זי געזאגט, כ'האב זי צוריק גערופן, כ'האב זי געזאגט, יואלי ליפשיץ איך האב יעצט גערעדט מיט דיר, דארפסט פארשטיין אלעס איז, איך גיי דיך, איך גיי דיך אנהוקן מיט איינע פון די ארגענעזעישאנס, וואס איך וויל זאלסט האבן א טעסט אין די נעקסט טווענטי פאר אווערס. שי בראוק דאון קרייאינג.

ס'איז דא וואס צו טון. נאו, אונז מוזן זיך אויסטשעקן. האב איך אנגעפאנגען דעם מקדים, דער דרייוו מקדים איז בעיסיקלי אווערנעס, איך באקום אימעילס די גאנצע צייט אויף מקדים, לייק ווער קען איי טשעק מיי סעלף, וואט דא אדא, איי קען גיוו יו עדווייס, איך אונז מאכט מען, אונז זעמער נישט קיין, אונז זעמער נישט קיין סענטער ווי דו קומסט אריין, דו מאכט גיי פרייוועט, מארקעטינג און אווערנעס, איטס אלל אבאוט אווערנעס, מיין פלאן איז טו מעיק א דרייוו פאר מענס ענד ווימען, עוועריבאדי האס גאט דעיר קיינד אוו טשעקס וואס מען דארף האבן פאר זיי אריינקומען, בלאד פרעשור, קאלעסטעראל, סערטען בלאד טעסטס וואס קען דיטעקטן ערלי קענסערס אויפן בלאד מארקערס, האפסט עפעס ארויפקומען, גיי צו דיין GP, גיי פרייוועט, פאר, פאר, מאך, ערלי, מען מוז עס מאכן. א מענטש האט זיך אויפגעוועקט, ס'איז געווען א שטארקע מארקעטינג קאמפיין, מען מוז זיך גיין אויסטשעקן, און ער וויל זיך גיין אויסטשעקן,
וואס איז די עדווייס, וואו זאל ער גיין, וואס זאל ער טשעקן? וואס זאל ער טון? סאו בעיסיקלי, אקעי, ס'איז אזוי, סאו איף יו פארטי און אווער, דעמאלטס ען עיטש עס וועט עס מאכן נאו פראבלעם. איך זאג אייביג, מען פרעגט מיך די זעלבע קשיא, פון וועלכע עידזש? איך וואלט געזאגט, טווענטי פייוו, סטארט טעיקן יור בלאד פרעשור, טעיק יור קאלעסטעראל, ווי אפט? טעיק יור שוגער לעוועלס, טעיק עס וואנס א יער. אקעי. בעיסליין, דארפסט וויסן דיין יסוד ווי דו שטייסט. גייסט אנפאנגען ביי די פינעף און דרייסיג ביי די פערציג אלל אוו א סאדען בומפס מיין לעוועלס איז דא וואו. ס'איז שוין א פראדזשעקט.
יא, סאו פאנג אן, ווייסט וואס, דו ביסט בארדערליין יעצט, ווייס איך, איך דארף יעצט אכטונג געבן וואס איך עס, איך דארף מאכן אביסל עקסערסייז, איך דארף אביסל, איך דארף אביסל אכטונג געבן אויף מיין סעלף, ווייסטו ווי דו שטייסט און פון דארט קענסטו ארומבויען. דו זאגסט פארט אן אפקום גיין גאר צו די דזשי פי. די דזשי פי מאכט דיינע טעסטס איינמאל א יאר, מאכן זיי עס. אבער איך, די ען עיטש עס איז נישט וואס אונז דארפן, און אז דו ווילסט מאכן פרייוועט, גיי פרייוועט. דו קענסט אנרופן דיין דזשי פי ווען דו ביסט צוויי און דרײַסיק זאגן, יו נאו, איך פיל דיזי און איך וויל האבן א בלאד טעסט. זיי מוזן עס מאכן. ווי אימפארטענט איז פרייוועט העלט אינשורענס? I'd rather eat bread and butter, ווי האבן פלייש אויפן טיש, ווי צו האבן פרייוועט אינשורענס. די וויכסיגסטע זאך. פרייוועט אינשורענס איז דאך אזוי וויכטיג ביקאוז די NHS ס'איז א הימל געשריי די קענסט ווארטן חדשים חדשים קענסטו ווארטן אויף אפוינטמענט די מעקן אן אפוינטמענט די סיקס מאנט א וואך פארדעם איים סארי איטס בין קענסעלד האסט יעצט נאך זעקס חדשים. פרייוועט אינשורענס איז זייער זייער זייער וויכטיג דאונט רילייען נאר אן די NHS די מיזט האבן פרייוועט אינשורענס צו קענען אנקומען. אנפארטשענעטלי, זאכן קומען ארויף, קיינער נישט פארזיכערט, ווי העלטי די זאלסט ווען זיין, וואס א העלטי לייף סטייל, קיינער נישט פארזיכערט, מען דארף מתפלל זיין, מען דארף דאנקען די באשעפער און בעטן א ווייטער. יעצט פרייוועט אינשורענס קאווערט די יערלי טשעקס פאר יעדעם איינעם אדער לאו דווקא? וואס איז א יערלי טשעק? נאו פראבלעם איז די גייסט אנפאנגען ניצן דאס אויפן פרייוועט אינשורענס יור פרימיומס אר גאנא גאו אפ, עס גייט ארויף גיין, עס גייט דיך אנפאנגען קאסטן, וואס איז א יערלי טשעק? וואס קאסט שוין? בה איך מיין ס'דא זייער שטארק א מיינדסעט ביי

נישט דא אזא זאך, סאו איך מיין אז אונזער מיינדסעט און זיך אונז זעמיר זייער שטארק מעניפלעיט, ס'וועט זיין גוט, ס'וועט פיין, ס'וועט זיין, ס'וועט זיין גוט, די אייבערשטער זאל העלפן, שבת יום אלישיב, גא. קוקן קוקן די זעלבע תורה וואס געשריבן אלעס וואס האט דיר געזאגט שבת יום אלישיב די זעלבע זאך זאגט ונשמרתם מאד לנפשות אייכם סאו האסטו ונשמרתם מאד לנפשות אייכם קוק עס אן פון וואס די בעלז בעלזער יא בעלז וואס האט די בעלזער רב געשריבן פאר פסח פאר איינער וואס האט נישט גענומען קיין וועגן די מעדיקעישאנס נעמען, איז פון איינער וואס האט נישט געוואלט נעמען די טאבלעטן וועגן ער האט מורא פון חמץ, א לאנגע בריוו געשריבן וועגן דעם. דו מוזט נעמען דיינע טאבלעטן אום פסח, ס'איז נשמע אדמו ר נפשי סייך מען מוז עס נעמען, מען דארף זיך אפהיטן, מען דארף זיך אבאכט געבן, סאו מען מוז זיך אבאכט געבן, מען דארף מאכן דיין השתדלות. ס'איז
א קאלטשורעל טשענדזש וואס דארף געשען. ס'איז א קאלטשורעל טשענדזש ביקאוז אנפארטשענעטלי, און נאך א זאך, אונז לעבן אין א ענווייראמענט ווי אונז זעמער מער עקספאוזד, צו זאכן וואס קענען ברענגען מער מחלות אנפארטשענעטלי, און איך וויל נישט זיין דא גאטס פאליציי און רעדן וועגן וועיפן, באט עגעין וואס ליגט אין א וועיפ? איך גיי נישט יעצט אריין גיין, איי דאנט וואנט טו באור עוועריוואן טו דעט וועגן דעם, באט אין א וועיפ ליגט אויווער טאוזענט קעמיקעלס, וואס איינע פון די קעמיקעלס איז פלאר קלינער, זאכן וואס וואס נעמט אוועק שמוץ, און דאס גייט אריין אין א וועיפ און ס'געט ארויס א גוטע שמעק, און דו האסט טשערי, סטראבערי, באנאנע, אלע די פלעיווארס, ס'איז דעלישעס, באט. וואס געשענט איז, די פארטיקלס גיי אריין אין די לאנגס, און וואס געשענט איז, און קאוזעס יענע מעשה. סאו האב איך גערעדט פריער וועגן רוי לאנדאן, זיין איינמאל א חודש דארט, בין איך געווען איינע פון מיינע פלעיסמענטס איז געווען אין די ארעל און דענטעל קעיר, דארט ווי מען דארף מאכן אפערעישאנס אויפן מויל, איז דריי יונגע מענטשן איינס נאך די אנדערע, אלעס לא עליני יענע מעשה. יא, איך האב גערעדט מיט די סערדזשען דארט, און ער זאגט מיך ביי די וועי, דו ווייסט צווישן זאגט ער אלע די דריי וועיפן, נאו דעירס נאו סטאטיסטיקס אן איט באט קוק איינער איז געווען א טינעידזשער, איינער איז געווען יאנג טווענטיס און איינער איז געווען די פארטיס. איים גיווינג יו א פעקט, זיי דריי האבן געוועיפט, איז עס פון דעם? איך ווייס נישט. יא, נאר איך האב סתם. כ'מיין די אישו פון וועיפינג איז פשוט ווייל.

פעסטיוואל דו גייסט סאך מער וועיפן, און די קעמיקעלס וואס ליגט ביי דיך, וואס דו נעמסט אריין ביי דיך, און איז טאמער איינער הערט יעצט אויף וועיפן פון די פאדקעסט האט זיך שוין געלוינט די גאנצע זאך. סאו דו האלטסט אז וועיפן איז א קילער? מיליאן פערצענט.
וועיפן איז וואן אוו די מאוסט דעינדזשערעס טינגס. דו ווייסט נישט וואס ליגט יא, ניין איך האב מיך אריינגעלייגט אין די קעמיקעלס וואס ליגן אין דארט, עס איז פחדים וואס ליגט אין דארט, און איט אלל קאמס אפ, דו ווייסט עס ווערט געמאכט אין א אנדערגראונד לעב אין טשיינע,

א קולטשע זאך אז ס'איז קיינמאל נישט קיינער האט מחונך געווארן אווערנעס אזוי ווי דו זאגסט און דאס איז נפוץ לגבי. אווערנעס איז וואן אוו די מאוסט אווערנעס דאס איז וואס מאקדים איז יעצט איטס אלל אבאוט אווערנעס ענד יעצט איז חודש אייר איטס איטס מאקדים רפואה למכה איך וויל מאכן א דרייוו איך ארבעט אויף א דרייוו יעצט און איך וויל מ'זאל זיך פשוט אויסטשעקן איך זאג קויף א בלאד פרעשור מאשין מאך עס אליינס אינדערהיים גאו טו יור דאקטער דזשאסט רוף אן דיין דאקטער איך וויל א קאלעסטעראל טשעק דו קענסט עס מאכן.

וואס וואס האט אין די פעמילי עפעס א סערטען זאך, זיי גייען זיך אלע אויסטשעקן אויף יענע זאך יעצט ביקאוז יענע פעמילי גייט אדורך יענע נושא, סאו אלע אלל אוו א סאדען, און נאך א וויכטיגע פוינט, דו דארפסט דארפסט וויסן וואס דיין פעמילי ליידט אין ארדער פון פעמילי היסטארי, פעמילי היסטארי איז זייער אימפארטענט, טאמער איינער ליידט פון עפעס אין א סערטען אין די פעמילי איז עס פראון אז סאמבאדי עלס אין די פעמילי קען עס האבן.

סאו לאמיר נעמען ראונדן אפ דא. סאו אויב ס'איז דא א מעסעדזש וואס יעדע מענטש קען אוועקנעמען צו ווען ס'קומט צו סיי צו העלטי לייפסטייל, לייפסטייל טשויסעס ווען ס'קומט צו פיטנעס, פוד און העלט, וואס וואס האלטסטו איז איין זאך אויב דו קענסט געבן איין מעסעדזש פאר די עולם? איך רוף עס, איך רוף עס די טערטי סעקאנד מעסעדזש. סאו בעיסיקלי, זיץ נישט אין דיין קאר און זיץ נישט אויפן בענקל א גאנצע טאג, דו ווילסט ערגעץ גיין, גיי צופיס. דו ווילסט גיין אין בית מדרש? גיי צופיס צען מינוט פופצען מינוט טו עפעס, דו ווילסט גיין אין די דזשים? דו ווילסט עפעס מאכן? נאו פראבלעם אלעס בעסער. דייעט? דייעט איז נישט נישט עסן, ס'איז עסן העלטי. דו ווילסט זיך לאזן וואויל גיין מיט א סלייס פיצא? געזונטערהייט! יו נאו וואן דעי א וויק, גראדע איך רוף עס אן די שבת די טשיט דעי, איז שבת. לאז דיך וואויל גיין, קאושער קאלאריס דאונט קאונט ווי מ'זאגט. אפגעזען לייג עס אויפן פרידזש איטס גוד. וואנס א וויק ווילסט זיך לאזן וואויל גיין, לאז דיך נישט וואויל גיין אין א סערטען און אווער דו איט. גאו וויט די פינג, די ווילסט יעצט האבן א סלייס אוו קעיק, נאו פראבלעם, די קענסט, איים נאט טרייאינג טו סעי מעיק לייף מיזערעבל, די דארפסט יעצט, און די טוסט נישט, ענדזשוי איט באט וויט א לימיט, דאונט אווערדו איט, טשעק דיך אויס איינמאל א יאר, צוויי מאל א יאר, דזשאסט דא די בעסיקס, איף יו האוו א פעמילי היסטארי אוו סאמטינג עלס, גיי טשעק דיך אויס אויף די נושא נאכאמאל, האוו א בעיסליין און פון דעיס זאלסטו זיך בויען. און זאג זיי סעיוו לייפס. מיליאן פערסענט.
סאו טענק יו ווערי מאטש יואלי פאר די אינקארעדזשמענט אז יעדע איינער זאל זיך זאל לעבן אביסל מער העלטי אביסל מער אכטונג געבן אויף די גיפט וואס די אייבערשטער האט אונז געבן און הלוואי זאל עז א רעזאלט פון די פאדקעסט זאלן מענטשן זיך מער אכטונג געבן און זאלן קענען סעיוון אפאר לייז, אפילו איינס, האט זיך געלוינט אלעס. מנין פסנט, מנין פסנט.
סאו, א גרויסן גרויסן שכוח פארן אריינקומען. נאו פראבלעם.
ענד איי האופ עווערוואן האס ענדשויד אונזער שמועס, און טענק יו ווערי מאטש פאר ליסענינג. שקויעך יואלי, אמת'דיג אמת'דיג הנאה געהאט, זייער געשמאק געווען, ענד כ'האף אזויווי יואלי געזאגט, כ'האף די לוי' מ'וועט טאקע ווערן ענקארעדזשד זיך צו גיין אויסטשעקן, יעדער איינער גייט עס טשעקן אויס, אויב ס'האט נישט געמאכט לעצטע יאר. פיינד יור לאקעל דזשי פי, לאקעל דאקטער, טשעק צו גאס. שקויעך יואלי.